Aw a politics lam hi ka buaipui lutuk lo ka dah lutuk lo ang ka ti thin a mah amaherawh chu hei tun sorkarah hianin tha lai tak tak an rawn lang phawk phawk a chutah chuanin tunah hianin JJ leh Berylli leh Pu Teteia hmar te skills development leh Rampuana hnathawh chungchang vela inzawhna a inzawt kual leh a inchhang kual a hi ngaihnawm ka tia awm hunah ka lo nui vur vur a chu chu kan dah veleh hrim hrim dawn a ni awle. Zawbelna zawt turin Aizawl South Three bialtu member zawm tak Pi Beril Vanaisang i lo sawm ang.
U Speaker, ka lawm e. Ka zawbelna tur hi a zawhna nen hian a in relate lo ka inthlahrung viau nain mi chen lawka kan Minister ina statement a siam ti mai la, a zawhna a chhana mi a nih avangin a hunlai tak niin ka hria a, kan zawt tho vang e. Ka zawhbelhna chu ram pawna hnathawh kha a sawi a, hei Japan te pawh kha kan ngaithla a, hei tun hnai leh hun hmasa lamah te pawh a bik takin hmeichhe awmnem zawk ten buaina an tawk nasa em em a, kan hre vekin ka ring a, chutiang a nih avang chuan heng anga hma han lak leh hi kan risk a sang deuh em nge ni a, a sahimna lam te pawh hi ngaihtuahna tha tak an nei turah ka ngai a, khang a kha awmze nei zawkin hmeichhia te tana him tak si in. An kalpui dawn em tih lai kha ka zawhna ni e ka lawm e. Zawhbel la zawt turin Pu JJ Lawlpek Hlawhsap Tuipui bial tu member zawng tak lo sawm ang.
Pu Speaker ka lawm e. Ka zawhbelna chu Hnahthial District lamah hian Skills Development lam hi tunah hian chaka kalpui theih dan a awm em tih leh chulai Hnahthial District ah hianin ka hma khan tuichang bial tu, House Member Pu W Chhuanawm khan a lo sawi tawh a home a ngaihpawimawh thu te. Hnahthial District ah hianin home pakhat kan neih ve a, hei hi Jehao Jire home a ni a, heta home a awm te hi an thiam thil an theihna zawng te ai chhuah kawnga hma min laksak tur khan Changtu Minister kha kan ngen nghal bawk a ni e, ka lawm e.
Leh theih ang anga chhak turin. Wednesday Changtu Minister Pu Lalnginglo Hmar lo sawm ang.
Aizawl South Three bialtu i Beryl Vaneisangi zawhna kha i ram pawna hnathawh chungchang hi Pu Speaker sawi thui deuh tur te pawh a awm a, amaherawh chu thui tak chu kan sawi hman lo tur a ngai ta ila Mizoram atangin ram pawnah hna kan thawk nasa hle mai a, Gulf countries kan ti a, Tet Inkawchhakah te. Thil lawmawm tak a ni. Chhungkaw tam tak eizawnna a ni a. Mi tam takin, mi thahnem takin kan hmuh phak lo tur ram te kan hmu a, sum pawh kan la lut a. Amaherawh chu pawimawh ta chu a tir chhuaktu te, eng angin nge an intirchhuah tih te, hei, helai hian thil fel zan lo te a awm fo thin a, mi tam takin harsatna an tawk a, chu chu kan hre tlang awm e. Hei hi ti reh thei a tha khawp mai. Tunah hian Home Department-ah pawh kan ziak tawh a, last day-ah hianin Kan lo kut ken anga kan lo regulate mai dawn em ni tiin tunah hian dilna te kan han theh lut mek a ni. Chumi kaihnawiha chuan tun hnaiah khanin Taiwan Ambassador lo kal kha kan Chief Minister inah hian kan kawm a, chutah chuan Chief Minister ina request-a pawh in eng nge ni hnathawhna thalai te hnathawhna hi tunain sorkar level atangin emaw a hriatpuitu hi authorized people hi ni thei se tih hi kan duh dan a ni tiin a sawi a, chu chu keini pawh kan sawi chhunzawm dan a ni a, i Taiwan-ah pawh hnathawktu tur te rawn tir rawh u, Taiwan tawng Mandarin kan zirtir anga tichuan hnathawh tur tam tak a awm e an ti a, amaherawh chu chumi hma keini lamin a kan phut a chu i dan ang thlapin anmahni pawh hnathawktu pawh an him tur a ni, kan thalaite an zin chhuah hian an kal chhuah hian an himna ngaipawimawh ni rawh se kan ti a. Chu tho chu i Japan Ambassador, Ambassador Suzuki pawh kan sawipui tawh a, a ni hi Mizoram a lo zin duh mek a ni reng bawk a. Nichina kan sawi ang khan Japan hianin India hmar chhakah hian investment an lo ti lian hle mai a, US dollar in three billion dollar an invest mek a ni. Chutah chuan Mizoramah pawh eng emaw ti kawng a kawng hrang hrang a inzawm an duh a, Mizo tha laite Japan a tirh chhoh hi an duh mek a. A dawr pawh kan indawr chho zel a ni chin a sawi ang khan heng a thalai te kan han tirh hian in sorkar hriatpuina emaw sorkar hnuaia mi te hriatpuina emaw a ni lo chuan private agency te pawh hi kan hnuaia inziak lut an nih loh chuan thil fel lo awm in a buai dan a hi kan hre tawh a. Pi Beryl Vaneisangi sawi ang khan hmeichhe awm nem zawk te an lo ni bawk nen Hei hi dan anga kalpui hi kan duh hle a, Mizoram Youth Commission te pawhin hetiang lam hi an buaipui chho mek bawk a, an Chairman pawhin chak takin hma la mek bawk a ni tih kha i ni ta mai se. Chuan South Tuipui bialtu Pu JJ Lalpek hlua zawhna chhanna Skill Development hi hna thian lamah te a lian zawk a kalpui thei a ni em tih kha ni chin a, Sorkar laipui atanga Special Package kan dawn Zingah khan Pu Speaker, engemaw zat chu tel thei tura beisei ila ih kha bana kaih policy kan tih hnuaiah khan hna sing khat chuang ih zir theihna tur a awm dawn a. Area wise-a tawngpawng sem ngawt thei a ni lo a, training centre mumal tak te neih ve ngai a ni a. Amah erawh chu Hnahthial District-a thalaite pawina an chhawr thei tura tih theih patawpin kan lo tum dawn a nia. A dawt leh a Jehoa Jirehawm chhunga mite tan tia pawh kha tun a mi ang bawk khan kan han chhang ang a. Department lama kan thawhpuite'n ngun deuhin lo ngaihtuah se, inmate chho tana Skill Training, Correction Centre kan tih hetiang ho awmte tana Skill Training tur eh train training na tur sang khat kan hmuh zingah khan a tel thei dan a awm a nih chuan lo baw zui se. Isawlaiah Training Centre. Pawmpui theih a awm a nih chuan chu mite hnuaiah chuan dahin a tih theih dan lo buaipui thei se a tha khawp ang, U Speaker, mark an lo la zui dawn a nia.